Amosou uduto te jowinjo mar Golden Voice. Ageno ni Nyasaye oritona uduto te e yono makare. Juma mokalo ne waloso kuom doho kendo ne wayudo ler koa kuom jaduong' Thomas Athong. Odiochieng' ma kawuono wantiere kae ni kod Mama Margaret ma bende biro leronwa kore e wach mar dohoni. Machiegni ahinya Mama fulri ne jogo ma ok ong'eyi kae to ikonwa ni into iparo nade e wach mar doho. Margaret Akinyi anya ne uru atedo dwasi do duto ber orach gima duong' ni orach Doho en ang'o? do tino medi ni omed dhako kaka hata dhako mar adek koro do tich ne ng'eny inyayudo ni iyudo nyeki uni e dala kuo okumusu nana kuru moto udwa nubechi to ka ng'ama ling' be ling' aling'a odi kono to en be en mana ode samoro nyithindo un go nyithindo bende yudo ka dodwa pogo koro mor nitie to sama nyocha ayudo ka kelona gimoro to kelo samoro wuoyini dwa koro chayo dhako maduong'ni koro ane dhako matin kinda an motimore nade padore ira samoro kokelo gimoro ane mokelona mang'eny to mama dhako maduong' cha koro uso lwete dichuo moro kodonjo to opogo kendo okwongo samoro yudo moko to donjo e ot maduong' koro kopogo kinde moko nitie machuo moko to nitie makodonjo en dhako matin che mong'e samoro Obaso rekod Obaso kan to tero ne dhako matin dhako maduong' nikech cham. Ang'o ma ne kelo doho? Nitie chwo maneno ni Yakob noyudo dhako owuo ni koro ber nitiere owuo ni kata macha biro bedo maber malo mumedo nene kendo kochako kawo owuo niya ma ok ok one karomo ochako medo dhako owuo ni ma be biro bedo maber malo mumednene koro chalo ng'ama nigi gombo omiyo mama in gi pachi doho ne en gombo ne gombo omiyo sani kaka tinde joma medo gi kata momiyo tinde gito tinde gito medo mo kech ong'iyo asara ndalo machon cha ne nimedwa cha en gima yot machi cha sabun niyudo mana pesa matin fis ne nengo ne bende tin to sani tinde kimedo dhako iwacho nyathi ibiro nyalo chiegi ni nyuol ma be nyuol ibiro nyalo ang'o miyo tinde gitamo mon ni jonyuol nyithindo ariyo umais to wan nowewa wani iwa wanyuol ni weyo kata inyuolo gi apar gariyo gintie tich bacha ni yot nitie ting' ne yot gin higni ma balang' nyaka nited e doho bende nitiere ber moro amora miseneno e doho to to kanyal wacho ni anene ber kata nya aneno kata naneno an wuon ni sama dichwo kawi to inyalo pod ng'eyo to do ka in ng'ama dhi raf to inya yudo richo ka inyar wegi mong'eyo ni yawo kichato ta dhako mar adek nayudo mon ariyo ing'iyo ni dhako maduong' chalelo kama mar ariyo be chalo kama koro kata owuoyo idhi kawo mamale lewin aa waling tima tima timbe nego dong anyuol chuorwa no kwa biro onindo oda kata ndalo ariyo adek ka nyasaye oriwre koda mako ich nyithindo ka nyasaye be oyie ni ok oduoyo api gi mogo nyithinda gi bende opuonjo koro ikawo mamalo iling' chalo ng'ama ofuwo to kar irieko churi ni be miyo luor ok ichungo abkabi idhi adhiya mbele koro muyo dok idhi matek mama moro nohero puonja ni nyar yuora nohero luor nya yuora kik kata churi ochayi kik imul yath ling' kata kadhi kwano bende akawuoto an marach miya pesa pesa yudo di kanye aonge pesa sama koth adhi mane owanda nago owanda omena to mon gi ting'e nobedo piny ka dang' kwati ni yudo kogolo ne mia abich aluf achiel dhi nyogo chiemo ito ting'e no tuoni sama tuoni paro nade in dong' litni koro ito kidok ng'at iwach "Mm, mm, nyithindi go bi piny kobedo piny ko nyathinda douru an aringo adhi amanyo omena kiny ka auso to ayudo nyagorogoro achiel iri ibhekuru cha kinkenda mundu adhi agoma rach rach rach ari unyuka gitu gise mundu pudo koro nyithindo be ng'eyo ng'eya ni oyo mama amba kun kik upok ikwero ni wu- ukwero ni wuoru wach an weche mang'ano ok adwa ung'i uru opuonju koro puonj upuonjo to nyithindo be neno akon ma baburo time mudho nikech yawagi ariyo olok otimone mana yaro Ni duto onge ng'ama nyalo wacho ni ber kata ni duong' ng'ato nyalo wacho ni aya wan do antie awinjo maber onge kier nyaka bede ok nyal romo kaka ng'ama odak gi chuore kende ji adi churi kedi ng'eni kata onindo kech iwacho ni jachuora ni onge gimomiyo anindo kech Tang'o momiyo nidonjo e doho nikech aparo ni kaka nineno doho e ndaloni nyaka bed ni nokihero doho are chon. Ang'o ma ne moni mana manyo jaodi ma korka kori? doho gimomiyo nadonje to nokadonjo ni ahero kaka jaoda mokawa ni noyudo notiyo ndalo ineno ot maduong' mar mes maduong' cha koro ndalogo notiyo mnen karad maduong' mar mes mane ndalogo to njugu to simsim to oduma to ang'o koro nyaminwa maduong' motedo mwalo ruoth orumo to gi nyaminwa machielo ma mini Luka. Ing'e Luka? Koro mini Luka ema nodwa kawo. Iwinjo maber? Koro ka mini Luka ema nodwa kawo, to oyudo ndalo machon cha, owadgi moro ne nitie ma noluwo bang'e, ne pok okendo. Koro joma chon ne nigi chik ni ok nyal kumo nyawadu kendo. Mokawo nyaminwa ni modhigo mogik awinjo ni nogik kode kia kuno to ochako paro ni koro madhi gi nyako ni to babawa nitie dong' dhi riemba koro odwoko nyaminwa ni ni otim rite wadgi koro ine ni dhako nyako bende ok yie gi kaloo koro tieko ni Nyami noyudo chuore ma jachula ni oya Nairobi. E kako kawe odhigo. Samne ne okawe ni tato na athin. Owe kamiro kia pod dhoda. To nong'e ni anyako. Koro nyamino namol wuotho rumo kod notho. Koro nowinjo ni maricha ni nyare maduong' cha notho. Koro nobiro gone mamwa pole. Giyudo ka ndalogo owadwa miluongo simio ne tim arus gi chi koro ng'ato ni wan loka wadhi waya kadhi koro kobiro biro gi mitoka go wadhi machiel to penyo mama to unawe gi nyathini ma nyako mo ni ah ti duong' nyako po ni akare wadhi waoma ni kendo oyudo mana nyamino ma nodwaro no e nena na dhako mosowenyo nyamino no biro kode koni ah maget mama wacho ni wadhiyo kiti ng'ama dang' tene welo gi chiemo koro ka biro onego kine pinyuru Yamanadwa nadok chieng' bi mine welo dwa bi. Gimoro kare kadwa timri ni ting'eyo remo kae. Iture ni an iwe waidhi idhi wadhi lori ka sobu kuridi. Tata dag ni a a an ok aidh mitoka an dang' adhi gi thieth. Koro nyamin nyimine nagi nyaminwa manyo malando cha noyudo konyuolo wuode. Ne pod ayot. Koro ting'eni ka gitakona ni Margaret jaduong' ni jaduong' mang'ongo. Koro dang' ywa idhi kodi kanyo ng'ama pod tin. yadi ya gidi lori ka sobu ka te chin kuri ngara ngadi di kababa kurambe kaka gi loya kaka ngama yuta i ka ilo nyatiwa ya kaka joko nori ngari nga koda go ga uwi na ga ga uwi magi kaka ngano godi umo wanga ama ya igi kama di akke na ga ga uwi magi kidala kare samna go uwi gi to jowuoyi moko ne nitie madhi dalawa ojokono babo ni to wuon Simeon welo moko nyo dhi dalani mamwalo ni welogo ywa nyaricha nyathino ne go wuyi malit koro ing'e ni nyaminwa ni be nwango nyaminwa malando manyonekani nyaminwa ni kobiro okokono miro miro be oruo penje niya to magi to nosedhi ni noluo nopani miro biro go koro mama owuok ka godhiambo Kadhi to baba onene gie pap kobiro baba odhuro to kone ni min ngoro to nyara ma Margaret ero to magi dong' nosebiro inyalo kawo mo nyathi ka nyo obiro kawo iomo ni ni ka jogwesi kawo nyathina dhigo yorano ogo wi moywaga ka ng'ama asewelo obiro kinye ka piny oruti ndalo ariyo ioro owadwa moro ma iluongo ni kikongo nyathino be kabiro min gi moro nyuom gwase mokwongo rawe kapodi cha kar oromo gi gi chworane noriembo mitoka koro pimo ne kaka mama wach Om- odiyo nyathino gi pesa pesa ma piny nyathino duogo okelo ripot ni magrit odagi merwa mwomo ng'wech obiro kosewinjo ni mama obiro owene yura maduong' en odhi opondo amba adagi asefundo gigane abiro gi mama wach Yura ne odag ni dang' ok adhi nikech kaka ne chuora no biro mokawo gi abiro negi. Yura be odag ni nyathina ne adhi. An be adag ni an adhi gi mama. Sama mama biro ning'e ni nadhi awuonde ni ya. Oninde ot ka. Nadhi awuonde ni an otera nyangi. Watu wakwero ok nwanindo oko madhi otim wadhi madhi. Koro ok inyal biro koda chiachuora natieko dweche adek kapok obedo mowad gimoro mono tuo ni kari tuo gi nyako neno ni nyako ni piny paro ok kap to kang'iyo ta athin athin ma kabere kom to aleo ni mana e kom ni ok anyon piny koro mane odhi adhiya kamano ma abedo ma iro noketa pien modhi an be koro piny kama dhiye gi kama yaye be oketi kata dweche ariyo okelo dhok ma miro riembo dhok ma wuoro mowacho ni oyo awa dhok ka magi to biro ema ne ng'ado wach ka biro akona nok adog wasi mas wuoro ok atedne adag abedo ma gichako gikelo dho tamo ni jonyombo ka dhigo ochako dhi obiro kende go wade ka gisebiro asaki aneno gi anena kanyo kanyo ka gikugo gwen sa apar adhi ka nyaminwa motedo chu achokombo adhi aponde kod ne girito ni wadhi kodgi ma ma girito ma gichako giwuondore ma gidhi giketo mtoka kasubu kendo giduog ka piny olini ka giyuda to gikete mtoka wadhi kod gi pimo na anindo kendo ka nyaminwa kor koro an maber kinyne machielo mamu aken ng'ato notho thuruku ne ora asekori kaw dhogi yeni ni an dhok ok akaw ng'ama ne kaw nyari no kata wayalo nyaka kan kata dipuru ni wanayalo bas mama poko ni ato ta dhi thurwa gidhi koro gima dachak dwoka nyiek mama wa nwahero luongo ni dani otho koro gibiro e wuok koro ji ni a kwero ma mama u maduong' chuni nyaka idog koro ka chuo kata obedo ni idwaro in iduong' Emacha kati kodi. Miri nyasaye me pulu bi. Miti dhi riwore. Amako ich. Kaka tim bi chumbi. Kamane kaka notimore. Nokayien kichato nyithindo gi te. Nodhi e chuor gi kenda. Man kenda mana dhi. Wachandore gi chuora. Aringo. Ndalo mana ringo to ne pod ohera. nyundu kanya sao chani kanya mang'ate ni bidi ira bedo kode makora nai mati kora ndala ati an gi nyithinda aneno duto rach nyaka sani ijara ngach kata kamano nyiekeni to pod nitie konwa ni sani idak nade gi nyiekeni ka jaodu ma noriwou to ero iwacho ni magoro noselalgo atinde to ber ma gima pod wanyal la to ni matindo tindo ni kar lugingo kia kia ka idwa sudo kama to koro ber ni tinde to wamosi kaka welo koro ber ni an be an wach natin an kata kasewinjo ni wuoyo kata ng'ato musope eh, nadwa wacho kama aonge sama lawe akiyo mana ka emolawa dalana to ni owacho dala ne kono ok ochuno ok ing'e ka dhok adhi en ema rame kata winyo ma niya kia minsoki ne wacho kia luma kama otime kwakuni en ema rame en mobi opinja ukukupenja ana ukadhi kothago pache kono mabini mucha kukoseta tando timusa nyako yie e yawa to tilal kamanango kibiro be wabude tinde tosie koro bang' chworano ema endi koro ma ogena dalana nakono nyithinda ni aa an koko kadwa jowinjona ok ji duto manie doho nodhi kuno kohero jomoko kaka mama nosemb e doho gi thuon Erokamano kuom bedo jawinjo masinani mar The Golden Voice. Ne jogo mawinjowa mokwongo, iluongowa ni The Golden Voice. Instagram, Facebook, TikTok kod Twitter iyudowa at The Golden Voice Kenya. Ne ji duto mosiro chenroni, wagoyonu erokamano. Chenroni de ok odhi nyime maonge un. Ubed gi juma manyangafu kendo wahero uduto te machalre.